Кәрим Тинчурин исемендәге театр залына килгәндә исә, алар тамашачылар хөкеменә Шашкан бабай спектаклен тапшырдылар. Әйтергә кирәк, бу тамаша гадәти түгел, ул танылган әсәрләрнең берсенә нигезләнеп, абсурд жанрына корылган. Күзгә күренмәгән Карельны бабай ни өчен атарга тели һәм профессор белән малайны ниләр бәйли? Күзлек кирәк иде үзенә! Ну, күзлек инде, ну, әллә күзе бозылдымыни? Юк ла, бары бабакай начар күрә, менә күзлек бирүгә ул шундук тондырачак. Аңлавымча, бабакай әфәнде, әллә, бабакай әфәнде, телга ату белән мавыга булса кирәк. Ә башкача ничек? Менә карагыз, ул инде эзли! Кем ул Карл һәм ни өчен аны картлач егерме ел буена әзерлекли? Бу сорауга җавапны хәзер тамашачы гына түгел, югары белемле күз табибы да эзли. Гомумән, минем персонажыма шул утыз-утыз биш яшь тирәләре. Әйе, әлбәттә, бу утыз-утыз биштә бик теге профессорларны күргәнем булмады. Менә шул да абсурд, дөрестән дә. Нинди ул профессор бүгенге көндә? Без менә Рәшмүл Галиевич белән бергә эзләнеп, болаймы, тегеләйме, коллегаларым белән эзли-эзли, ниндидер бер бер якка килеп чыктык инде. Профессордан башлап, иң биек точка, шулай дип әйтик, профессордан башлап, ипләп кенә төшә-төшә-төшә-төшә бара да, килеп төшә Бер ничтожный кешегә шулай дип әйтимме соң инде? Ул ниндидер үзе белмәгән, үзе күрмәгән ниндидер кешене шашынып Мылтыктан атырга дип эзләп йөри. Ул аны бер 20 ел эсэ буенча 20 ел буе эзли, ләкин аның күзе күреп бетерми. Күзе күреп бетерер өчен мага күзлек табарга кирәк. Күзлекне тапса ул аны күрәчәк. Әле хаман да эшләү өстендә ул. Сораулар әле хаман да бар.
Мөхтәрәм артистлар, Сез татар театрында эшлисез? Татарча кирәкмени? Профессорның бар үз яраткан кызы, аларның барлык бөтен әйберләре әйбәт, алар хәзер акча җыйганнар да менә-менә китәләр ял итәргә, әмма дә ләкин килеп керә ике гап-гади кеше, шулай дип әйтик инде, Алар егерме ел нәрсәдер эзлиләр, ләкин мин ул турыда әле белмим, нәрсә эзләгәнен. Шул сөйләү барышында, алар белән аралашканда, мин үзем дә, миңа үземә дә, Профессор буларак, кара, кемне эзлисез? Кем ул? Ничек? И, шулай, шулай сөйләнеп барганда, алар белән аралашканда, мин аңлыйм, кем ул Карл, ничек, каян килде, нәрсә соң ул? Һәм үзем дә азакта шул Карельдән курка башлыйм. Танылган поляк язучысы Славомир Мрожикның Карель пьесасы аның иң билгеле әсәрләренең берсе булып санала. Шуның өстенә әле ул үз кыйммәтен җуймыйча заманга аваздаш булып тора. Гадәттән тыш тоелган вакыйгалар тамашачыны тиз җәлеп итә. Үземнең геройны аңладым дип әйтә алам. Хәзер нәрсә, кем ул минем герой? Гомумән әйткәндә, ул простой гына, гади генә авыл малае. Югалып калучан герой булса, азактан инде ул профессорга әйләнә. Бу спектакльнең жанрын комедия абсурда дип афишада гына әйтәбез. Ә ул безнең өчен ул катлаулырак, без аны эзләп таптык, ул Драматическая клоунада в условиях трагического абсурда дип атала. Бу спектакльдә берничә линия шулай үзара бәйләнеп, каядыр параллельно бара, каядыр гомумән читкәрәк китеп, кире кайтып шулай. Менә ничек кереп киттең син ул образга, шулай башыннан азагына кадәр барып чыгарга тиешсең син. Бу, а, бу минем бабакай. А, бабагызмыни? Изай! А-а-а! Бабакай! Җибәр! Җибәр!
Мондый жанрдагы спектакльне бигрәк тә татар театры сәхнәләрендә еш күреп булмый, ләкин Тинчуринлыларның бу яктан азмы-күпме тәҗрибәләре бар шикелле. Режиссер Рәшит Загидуллин тарафыннан моннан бер ун еллар элек микән, инде унбиш еллар булды микән, узды микән, Пурсанякны чыгарган идек. Ул тоже абсурд жанрында эшләнгән иде комедия. Тамашачыга бик ошап, хәйран гына еллар барды. Бу әсәргә килгәндә инде моны бу күбрәк яшьләр өчен дип әйтер идем мин. Теге безнең тел белән әйткәндә Авыл халкы өчен дип әйтмәс идем мин. Күбрәк уйландыра торган әсәр. Аллага шөкер, Аллага шөкер, алга таба үсәбез, атлыйбыз. Үзебезгә яңадан яңа үсешләр табабыз, үзебезне башка яктан тикшерәбез дип әйтсәк дөрес булыр. Үзеңә кызык икән, ул ничектер нәрсәдер команда эшлисе килә. Һәркем аша бетмәскә мөмкин. Бәлки, киресенчә дә булыр, без шулай дип фикер йөртәбез. Андый очраклар да булды. Тамашачыга бик ошап җитмәс дип уйлыйсың спектакльне, ә тамашачыга киресенчә ошый.
Абсурдның ни икәнен, ягъни акыл белән кабул итә алмаслык күренеш булуын аңламаган, белмәгән кеше юктыр, мөгаен. Ә аның сәхнәгә менү сәбәпләрен аңлап бетермәүчеләргә шуны гына әйтергә мөмкин, без тормышта хәзер күп нәрсәләргә күнектек, гаҗәпләнмәскә дә, өйрәнеп киләбез шикелле. Без абсурд дип атаган нәрсәләр хәзерге тормышта гадәти хәлгә әйләнеп бара инде.
Бабакай, утыр! Шулай итеп, менә бу хәрефне укый аласызмы, бабакай? О! О! А! О!